Mae yna lot o bobl, dwi'n meddwl, ofn mentro, bod nhw ofn methu, ond sut, sut maen nhw'n gwybod bod nhw'n mynd i fethu heb bod nhw'n di mentro yn lle cyntaf? Mae o'n haws gallu fentro a bod chi wedi trio rhywbeth na bod chi'n mynd, oh, bechod na fyswn i wedi gwneud hyn. Fedrwch chi'm roed i fyny ar ôl rhyw chydig wythnosau na chydig fisoedd, mae rai chi ddyfal barhau, a dim ots lle da chi mewn ardal gwledig neu ardal brysur, mae rai chi ddyfal barhau mewn busnes. 'di ddysgu o wylio dad dw i ond hefyd wedi dysgu wedi dod yma i Llanrug a 'di gwylio yr yr hogia sef Siôn a Gwyn y ddau frodyr dw i 'di gallu dysgu ochor yn ochor â nhw yym a ma' hynny 'di bod dych ch'mod yn ofnadwy o werthfawr i fi dwi'm 'di goro mynd i ffwr' i neud ryw gwrs ne' dwi'm 'di goro mynd i ffwr i neud o dysgu am gerrig beddi ch'mod dwi 'di ga'l neud o yn yr ardal lleol 'chos ma'r wybodaeth yma. Dwi dal yn ca'l yr un bywyd yym cymdeithasol mewn ffor 'lly o'n i yn aelod o gôr pan o'n i lawr yn Gaerdydd yym o'n i'n ael- aelod o Aelwyd y Blaen Ddyfal ond Pan dwi 'di dod adra dwi 'di bod yn aelod o gôr Ysgeifiog a côr Harmoni felly ch'mod dwi'm 'di colli allan dim felly. Ma'r bywyd yr un mor fywiog yma ag ydi o yn Gaerdydd a ch'mo' ma'r cyfleoedd yna ma'r ma'r cyfle i gymdeithasu yna. Ma' mudiad y Ffermwyr Ifanc wedi bod yn ddipyn o help i fi drost y blynyddoedd. Ma'r amrywiaeth yna ma' nw'n gynnig i bobol ifanc yn wych ma' nw'n agor y drysa a maen nhw'n rhoi blas i chi ar bob dim os liciwch chi, dyna os da chi rioed di trio beth o blaen. Mae o'n eitha rhaid y blas ar abwyd na i chi.
Mae, mae byw yn yr ardal yma yn Wel, swn i byth eisiau gadael. Mae yna ddigon o gyfleoedd yna i gael os rhywun yn barod i edrych amdano nhw a gymryd nhw. A mae yna amrywiaeth eang o wahanol swyddi yna i, i, i, i wneud mwy o'r bywyd delfrydol. Dydy, fedra i'n gweld fi'n symud o'r ardal yma. Uh, dwi wedi bod yn ffodus iawn i, i dderbyn, neu gyda swydd da parhaol gyda uh, cwmni Scottish Power. Er bod fi wedi gorau mynd i ffwr i, i hyfforddi oedd O'n i wastad edrych ymlaen i gael dod adra, a mae'r cyfle i just gweithio o fewn yr ardal o ddydd i ddydd, a gael crwydro chydig o'r, ar, or ardal hefyd, yn neud rhywun sylwi pa mor lwcus ydy rhywun o weithio a byw yn yr ardal yma. Mewn gwirionedd, dos na ddim rhwystra o fyw yn, o fewn ardal Arfor. Mae ddigon o gyfleoedd allan na, Mae yna gyfle i rwy'n manteisio ac creu bywyd arferchog i nhw hunan adre yn yr ardal yma.
Pan es i i brifysgol, oeddwn i'n awyddus i symud i ffwr i, i Gaerdydd, fel esiampl, i gael y brif dinas na. Ond ar ôl um, adeg Covid a cael dod yn ôl adra, mae wedi i'w chwilio iddo fi bron pa mor bwysig ydy'r ardal arfor yma iddo fi a pa mor y faint sy'n ei ddim yn ei newid o. Da chi, dwi'n gweld tyfodol o'r fi symud i ffwr o gwbl. Y fache, os ydych chi wedi gofyn i fi chydig o flynyddoedd yn ôl, swn i'n meddwl bod yna lot o bethau ddim ar gael iddo fi yn yr ardal yma, ond wrth edrych, mae'n cymryd lot o amser, da chi'n gorau edrych yn iawn i ffeindio'r pethau yma. Fache bod yna gwbl o bethau sydd fache ddim mor hawdd i ffeindio, ond mae nhw yna. Mae yna ffordd i gael unrhyw beth ydych chi eisiau yn yr ardal yma, ac hefo'r dyfodol